Tê çokî. Tê çokê ew vêda hey ber bîtê eva serê çuşka tetîne çuşka hefta serê pekîne dêw dikeve. Dêw dikeve eşk dibe evel qutiyê digere qutiyê dibîne devê qutî veke mezet ke çavê bavê wî pê rane tevî bas ketî nav daye Av tê daye bigre tê çan. Bigre tê wê bavû ve de. Bavû ve zehra çehra dike şûnê wan bastar nav avê de dike lê xe çavê dêw sax dibin. Çavê dêw sax dibin dêw da zane birayî kuştiye çavê wî sax dibin sibê law dibê da eserinde. Datine. Dewsa vê rafet here nêzerkê herdê binê ji piştî ye, ew erazî û ew erda û ew çesoganan gi man ji dêw re. Man ji dêwê kor re fedê xwe berdidê, kiriye sed û bîst mezin diçêrîne, diçêrîne. Yalniz rokî. Pere sibê pere law dibê du heb oda li vir a hene tu berê wan oda vê nekî îşê te pê neke te qe nekeve qe nekeve wan derî kilît kiriye anahtar kiriye nav rûyê xwe Sebata hera Mirza Mihemed nehatibû dibû kes li vir tune derê wan vekirî bû Mirza Mihemed hespa dî fanî dî hata çavê wî sax bûn girt anahtar Derê hek û da ji kilîp kir rota kir navbirîn xwe da girê. Navbirîn xwe da girê da eva rokî bi du sisê ya Rebbî ez çer bikim anahtara ji nav rûyê wî bidizo. Rokî êvarê dê û keve nav ciyê xwe rat keve di xewra terre eva yawaş rat ber terre nefesa xwe digire yawaş davêjî bendê anahtarê jê vedike Anahtarekî dinê dike bend di nav rûyê de girê dide û tê keve nav rûya. Dêw sibê re de dest xweste nav rûyê xwe mêzekî anahtar tê de da mêze nake. Ew anahtara ye. Anahtarekî dine mêze nake. Radibe tere ber pez eva tere derê tevla hespa vedike. Hespê bo sar dibe. Hespê bo sar dibe, dibe ez ê birim. Hespê bo sar dibe wexta kî pere qederekî pere bê û carê bibe pê. Bibe pê Te nayla xwe te be, nayla çar baba bavê jê xwe dinê law dibê tu kuda terî tu hespê min kuda dibî bav dibê ez kuda terim. Kur digerim, kirim bigerim. Ez cor diherim, hespê me nîn e, ez lay te nîn im. Ez ê çolê bigerim, cor diherim, hespê xwe girîdim, malde rûndî. Qij nakeve serî, duşimîş dibe, vedigere tê, lawik vedigere tê wî hespê girê dibe, rowa dinê hespê komê sar dibe. Hespê komê sar dibe, pere ew jî eynî bi halê wî, ew jî eynî bi halê wî dê xwe digînê, Jê re dibê tu xweda te riniyeta te bozixe, bavê dibê ez jî gidan naçim. Goto ez bişoma, ez ê bi alikî din de bişoma te qet nizanibû ez xweda şomê. Digêrim ji xwe re mal de qeyd nabim, ez ê bigêrim Çolê, Nêçîrê. Vedigere tê, vedigere tê, di hestê xwe pêya dibe, mêze dike na. Nikare xwe li destê dêw xilas bike. Îmkana wî pir îmkana wî pir ne. Tokî hespê reş dimîne here, hespê reş pê re tê ziman. Divê ez mîna wan dere mere û nas bi. Here ji min re qalibek sabûn û şekî seriya, çîkekî a kozekî agir Tevî meşkekî a bîne ez ji te re bijim emî sa. Ez te xilas bikim. Ez te xilas bikim eva radibe tere ev tiştê ki ez pê gotiye girtîne divê te tiştana taxime kî çek bi nav kaniya zêr dakê. Taximek çekê xwe di nav kaniya zêr de bike, divê tûşka xwe ji nav kaniya zêr de ke. Wî jî nav de dike, divê di ser çavê xwe bi ava zêr bikevê bişû, dişû. Her bi lê mêze dike dibe mîna. Bi mîna zêr parlamîş bibe. û Divê xezîna wî jî baye di vir de tu derê vê odê veke xwe re. Qasî dêdigeya xwe jî Vê ra bigre ger wek veke me veke tijî vê ra. Heqî ba xwe her du cemar tijî dike devî bi zorî tê girêdan. Devê heqî bê didru û davê terkiya hespê reş û avê û şe û sabûnê û avê digre û sar. Sar dibe dêw nîskî lê dike lolo dibê tu hespê reş kura dibî law tu ji ber destê min xilas dibî. Divê sabûnê bavê li her tê re bê sabûnê bavê. Wexta sabûnê davê dibe ceme, dê û dişqite, pep û rep li erdê dikeve heta xwe tok dike vana ê pêje diherin. ê pêje diherin cardin dê û xwe rast dike nêzikî wan dike divê şeh bavê. Şeh davê jî dibe Orman dibe qîz dibe berik dê û heta xwe jê xilas dike di xûdana xûnê de sor dibe. Car din nêzikî li wan dike dibê agir bavê. Agir davê jî agir guer dibe di orta û dêw de dê û heta serê agir difitile pêvana ê fêjet her. Dêw cardin û stîlê bike, divê avê wer bavêje, bira li piş me bikeve. A bi pêşiya me çilkek bikeve em dimîn di ota denizê de. Avê davê li piş xwe dixe carê ver gera mêze dike barekî li pêşiya dêw çêbû. Dêw ma Luyalî Mîrze Mihemed Erbas bû Luyalî. Bibî şora vegere here mişte re erd, ûrd, fire kir, miçavê te sax kir, mişte re ser û bîst bizin anî. Hestek ye. Tu vegere re da şil dikî. Divê bira xwe law xwestka çil salê din şavê min kor ba.

Postê wî ji te re sade ye, hûrê wî bide min, bes. Lawik bi zin şerjî dike û dûgirê û postê wî û cendekê wî ji xwe re digire û sirf hûrê wî dide Mîrza Mihemed. Mîrza Mihemed hûr temîz dişo, dide ber tavê, eş dike û dide serê xwe û mîna keçe vekî. Hespê jê re bê tu dêl û bijûyê min hînkî biqepîne, têke cêba xwe, çekê xwe, sîlahê xwe li ser pişta min girê de tevî zêrê xwe ez herim. Wata tu kes dî tengasiyê dêl û bijûyê li hev xe, ez bes te hazir. Helber te hazir im. Hevay te hespê xwe berdide hes pere, hes pere. Ti pere şerê. Pere şer mizet ke bostançîkî li ber bostan e. Selam aleykim Apêt Alêkîmî selam Wek birçîyêj birçîna heşê wî te Apê divê qey parî nan tine tu dibînî Law divê were rûnî Niha nanê mî nîvroyî tî Nan hat pêwî nan Ewe te rû di nê li cem kalê Nanê wî nîvroyî tî Nanê xwe dixwin, zikê xwe têz dikin. Ew ku divê te kesî be, tu nê pîra jina te nan anî. Law divê wele ez im, pîra jina min e. Ji xêr ji wî kesî min pirse. Ê divê nabe tu min têkî lay xwe. Wele divê divê. Divê ji xwe tişkî werdigerim. Divê ji tişkî werdigerim. Dibe lay kalê, dibe lay kalê. Çixara cem kalê min betekî îdare dike derbas dike rokî dudu me kî rokî mêze dike bavê sibê rabû rûyê xwe şeh kir çê kir porê xwe çê kir çekê temîz bi xwe dike bavû dibê xêr e îro çima xwe hat xemilîn jî miya de terin. Layê min divê wele daata daata qîza paşê ye, qîza paşê pêşgîra xwe ye. Îro bavê ser milê kî paşa qîza xwe dide wî. Paşa qîza xwe dide wî ê bê bavo here. Belkî avê ser milê te. Divê êş ter. Rat be tere kalê. Kalê vata tere eva Dil dijî hestê reş li hev dixe, hest û der hazir dibe. Çekê xwe xwe dike û li hespê sar dibe, bi nav bostan dikeve. Nav da teret pî wer dike, turekî ser turekî nayê. Hespê xwe ber dide û şev û zîlayê xwe li ser girê dide, hest tere û poşê bostan rûdinê şoya digirî. Xwe ra digirî kalê Halê pê law divê şer biye. Bavo divê tu şû sey heft sar hatin û bi nav bostanê me ket hela halê bostan mêrde bostan çek. Halê şîrmatê ki Mîrza Mihemed xe law divê nêgirî bavê te avekî didij berê çêtir divê. Bostanê xwe av dide wer hasib bostan dîsa çê dibe arêda mehekî derbas dibe rokî dîsa mîze dike sibê rabû dîsa serê xwe çê kir porê xwe şeh kir rûyê xwe şeh kir çekê xwe li xwe kir baw dibê îro çi ye îro xêr e. Dika ne îro ji tîza wî ya ortê pêşgira xwe davêje. Bo bi ser min e kî didin wî, didin wî. Ez bê bavo derabe her, derabe here belkî bo bi ser min e te. Eva rat bet here kalê, eva car min dê û bijê hespê reş li hev dixe. Hespê reş tê çek û sîlayê xwerxwe dike. Bi nava bostan dikeve, bostan wer dike, ji berê xirabtir dike, dora berê xirabtir. Hespê xwe carde çek û sîlayê xwe ser, girê bi hespê ber dide û hûr dikişîne serê xwe û koşê bostan rûdinê digirî. Koşê bostan rûdinê digirî, kalê tê. Karê tê law îja çer bû. Bava eynî di vê wan heştê salan a dîsa hatin bi nav bostanê me ketin hela bostan kirin çexxer. Car de şîrman qe gidê qe law demişt wî royîş te re gûn negirî. Bavî te avê ki didî ti kê mîno berî. Bostanê xwe av dide karê dîsa çendekî arê ra mekî derbas dibe rokî mêze dike dîsa Tu yê xwe şeh dikî. Bavo dibê îcar çi ye? Dibê wele îcar ji qîza wî ya piçûk son qîza wî ye. Bavê ser milûkî didin wî. Didin wî dibê bavo her belkî avê ser milê te. Lê yalniz pencera qîza paşê ya piçûk tam li bostanê kalê mêze dike. Pirsgirêk wexta ki Mîrze Mihemed Şekal xwe dike li hespê xwe sar dibe meriv têmîş nake lê mêze ki bi nav bostan dikeve qîzik gi sêr dike. Gi lê mêze dike dibîne. Dilê qîzkê wer dikevê bi dil tîma heft dila Mîrze Mihemed dihevîne. Dihevîne wexta ki milet di ber koşka paşê qîzkê ra derbas dibe paşê ra derbas dibe qîzik pêşgirê xwe nake. Divê fîzikê xwe şaş kir, pêşgîr nebe, bira milet cardin vegere, cardin ber koşkera derbas be. Cardin derbas kirin, fîzik cardin avê. Yaw divê eva miheqeq yek maye, kî maye, kî nemaye, yek divê wele layê kalê bostançî tenê maye. Divê herin bîn. Divê herin layê kalê jî bîn. Herin layê kalê bînin, herin layê kalê tînin. Milet wata derbas dibe, fîzik pêşgîra xwe ret Dawîste min li lay kal. Divê xweşaş kir, divê pîskî xweşaş kir, yaniş kir, cardin bira milet derbas be, milet cardin derbas be. Cardin derbas be, cardin pêşgiya xwe ret, dawîste min li lay kalê. Xaşa divê kîza min xaşaş kiriye divê cardim bira mile derbas na babo divê min xaşaş nekiriye. Min berê avêtiye ser milî kî ez cardim dabim ser milî. Ker divê kîza min layê kalê bostançiye divê ku lê xelê nîne. Ew jî însan nîne. Tu paşayê ew jî layê kalê. Min ji wî hez kiriye min pêşgira xwe avêtiye ser milî wî. Ez wî dixazim. Divê qîza min, qîza min a mezin avê ser min lê layê we zî qîza min a dinê avê ser min lê layê Lehle. Çerto dawî ser min lê layê Bostançî, wele divê bibe layê Bostançîye nebe layê Bostançî. Paşa divê ew ji qîztiya min red.